Halloo, ũhoro waku kana ũhoro wanyu o kũrĩa mũngĩkorwo mũkĩrorera na gũthikĩrĩria. Ah, Niĩ njĩtagwo mũtungatĩri Samuel Kũng'wa Gĩchũhĩ, na ndeciria kwaria nawe kana kwaria na inyuĩ, hihi kũringana na kũrĩa ũngĩkorwo ũrĩ, reke njuge kwaria nawe tondũ ngwenda ndĩcirie nĩ mũndũ ũmwe ndĩratereta nake. kuma gũkũ kanitha-inĩ wa Christ Our King Celebration Center itũra-inĩ rĩa Rwaka, Nairobi, Kenya. Ndĩrenda twarie ũhoro wa kĩhiko, twarie ũhoro wa family, na twarie ũhoro wa ngwatanĩro ya mũthuri na mũtumia matũterete, tondũ angĩkorwo kwĩna mahinda family ciũkĩrĩirwo na igĩte na moritũ nĩ ihinda rĩrĩ. No tũrathiĩ na mbere kũhũrana na mbara cia kĩng'ũki gĩa COVID-19 na tiga na mathĩna marĩa marehetwo nĩ kiuchumi nĩ ũndũ wa economy gũthũkio nĩ mũrimũ, kũrĩ o maũndũ mangĩ mokĩte. Andũ magakorwo me mũciĩ mũno, angĩ makaremwo nĩ gũikarania na maũndũ ta macio. Na kũguo nĩ wega tũterete ũhoro ũkoniĩ bamĩrĩ, tondũ bamĩrĩ nĩ ya bata mũno. na bamĩrĩ nĩ yendetwo mũno nĩ Ngai. Nyambe ngwĩre we wĩ wa bata, gũtiramakania harĩa ũrĩ ũhoro ũkoniĩ bamĩrĩ, Ngai nĩ atwendete ithuothe. No itanya rĩakwa ngĩnyitane nawe ndũmĩrĩri ĩno, nĩ atĩ kũrĩ ũndũ tũkuga ũngĩtũma ngwatanĩro yaku na mũthuri waku, ngwatanĩro yaku na mũtumia waku ĩtuĩke njega makĩria. Nĩ ndĩrehoka atĩ gwĩciria ingiuga ingĩnyitanĩra nawe, ingĩtũma mũrerere waku wa ciana ciaku ũkenie Ngai mũno na ũmarere wega nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũkũnyitanĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Reke twambĩrĩrie mbara nginya o harĩa kĩambĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa Ngai ombire Adamu na Hawa. Eh, ngai omba adamu rĩ agĩcoka akĩmũhe wĩra wa kũhe nyamũ marĩtwa rĩ agĩthiĩ agĩciĩtaga nyamũ nĩ njũĩ aingĩ mwanathoma maandĩko macio na nĩ mũĩ ũrĩa cietirwo na o ũrĩa aciĩtaga noguo gwatuĩkaga ngai akaiganĩra na ũhoro ũcio no maandĩko makoiga atĩrĩrĩ atĩ gũtionekire kĩndũ kana mũndũ kana nyamũ ĩngĩagĩrĩra adamu na kũu ngai akiuga atĩrĩrĩ ti wega mũndũ ũyũ aikare e wiki akiuga nĩ ekũmũkĩra mũmũteithia na nĩ mũĩ rũgano rũu ũrĩa rwathire agĩkoma akĩrutwo rũbaru agĩthondekerwo mũtumia wake ũrĩa wetagwo hawa kana iva athondekerwo agĩkena agĩcanjamũka mũno amuona akiuga wa ici nĩ nyama cia nyama ciakwa mahĩndĩ ma mahĩndĩ makwa na maũta macio na akandirikania atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ hĩndĩ ĩrĩa wethaga mũtumia ũcio waku rĩ Hĩndĩ ĩrĩa wamwĩkagĩra box rĩ, wamwĩraga tũũndũ tũhana atĩa? Ũka wamwĩtaga tũmarĩtwa ta tũrĩkũ? Nĩ wamwĩtaga strawberry? Nĩ wamwĩtaga honey? Kaĩ watigire nĩ kĩĩ tondũ nĩ aingĩrire box? Wĩciragia etagwo nũũ? Kana wĩciragia nĩ atigire kwenda gwĩtwo marĩtwa mau? Reke tũcokererie. Kwoguo rĩ, Hawa rĩ, agĩkĩũmbwo, a- Adamu akĩmuona, akiuga atĩrĩrĩ, "Hĩ, nyama cia nyama cia. Akiuga tũmaũndũ twega mũno eh, tondũ nĩ akeneire ũrĩa gwathire. na gũgĩcoka gũgĩkĩgĩa mahĩtia na eh, Eva akĩhenio nĩ shaitani akĩrĩa itunda rĩrĩa rĩarĩ rĩa kũgithio tũtirĩ na mahinda ma gũtonya mũno kũu no no njuge atĩrĩrĩ Eva ndarutĩtwo thĩinĩ wa Adamu hĩndĩ ĩrĩa Adamu aheagwo eh, akanagio kũrĩ itunda rĩrĩa koguo Adamu no kũhoteke nĩwe ũta instructĩte mũtumia wake kana bamĩrĩ yake wega koguo nawe muthuri ũrathikĩrĩria ũmenye wĩna wĩra mũnene andũ aya ngai akũhete we nĩwe the head of the family nĩwe mũhunjia wa family ĩyo mbere mathiĩ monanĩte na mũhunjia tani kana ũrĩa ũngĩ we nĩwe kuhani wa family you are the king of the family no nginya ũmonie na ũmatongorie na njĩra ĩngĩgocithia ngai koguo rĩ haya iva nĩ akĩrĩa itunda na nĩ macoka mekora me mehia-inĩ na nĩ tũĩ ũrĩa moimĩrĩirwo nĩ ngai na makiuga atĩ nĩ marĩire itunda na nĩkĩo menjaga no handũ he handũ adamu ũngĩthoma thĩinĩ wa genesis kana kĩambĩrĩria ithatũ rĩ ah, thĩinĩ wa mũhari wa ikũmi na igĩrĩ rĩ kĩambĩrĩria ithatũ mũhari wa ikũmi na igĩrĩ rĩ biblia ĩrĩa ndĩna hana ya gĩthũngũ ĩroiga atĩrĩ the man said the woman who you gave to, me, eh, to be with me she gave me of the tree and i ate atĩ ndĩ kuonekire mahĩtia rĩ Adamu handũ aherwo ige nĩ mahĩtirie rĩ anjirie gũcokereria Ngai mahĩtia mau akiuga atĩrĩrĩ nĩ mũtumia ũyũ waheire aya Ngai atĩ korwo ndwaheire niĩ ndingĩrĩte itunda na rĩu kuma hau niĩ ndiacokire kuona gũthoma maandĩko-inĩ ũhoro wa mũndũ ũngĩ wakomirio akĩrutwo rũbaru thĩinĩ wake kana mũndũ wareheirwo mũtumia nĩ ngai akĩigĩrwo hau no nĩ thomete handũ heragwo atĩrĩrĩ he who finds a wife finds a good thing akiuga rĩu nĩ kwĩyethera kuma hau gũtirĩ kũreherwo rĩngĩ tondũ ũkĩũĩ ya kwĩyethera ndĩrĩ gorwe njuge atĩrĩrĩ mũtumia ũcio mwĩ nake nĩwe weyetheire we nĩwe na we tondũ wamwĩrire koguo ndũgacokererie mũndũ ũngĩ mahĩtia tondũ nĩwe weyetheire no njuge atĩrĩrĩ mũndũ wa ngai mũrata wakwa tondũ nĩnjũĩ nĩ wendete ngai mũciĩ waku no ũrũgame ti maũndũ marĩa manene matũmaga mĩciĩ ĩreme nĩ tondũ andũ nĩ hetwo ũndũ twĩtagwo basics matekaga ta rĩu njũrie atĩrĩrĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ tondũ nĩ njũĩ nĩ ndĩrathikĩrĩrio nĩ andũ mahikanĩtie na hingĩ hena no kũhoteke hena mũndũ ona ũtahikanĩtie ũreyũria atĩrĩrĩ ĩ niĩ ingĩmenya nĩ atĩa tondũ makĩihũrĩte gũkũ ũguo rĩ ingĩhota gũthura atĩa Reke njoke koguo rĩ reke tũcokere mũndũ ũcio hanini ndĩmwĩre atĩrĩrĩ we nowe ũngĩthura tondũ kĩrĩa kĩngĩgũkenia tikĩo kĩngĩngenia no he principle niĩ nyonaga maandĩko-inĩ ma- marĩa matheru Hĩndĩ ĩrĩa Ngai ararĩria mũtumia amwĩraga enyihagĩrie mũthuri wake, nake mũthuri agathwo ende mũtumia wake ũrĩa Kristo endire kanitha agĩkua nĩ ũndũ waguo. Ithuĩ arũme nĩ tũhetwo a very high bar harĩa tũigĩirwo he igũrũ mũno tondũ gũkua atĩ waigua ta mũngiumĩrĩrwo hau mũrĩ inyuerĩ no one anauge nĩ ndathũ ũyũ atũre. Ũguo nĩguo Kristo ekire akĩenda kanitha mũno nginya agĩkua nĩ ũndũ waguo. Ũguo nĩguo tũrerwo eh, ithuĩ arũme twĩke. Koguo ngoiga atĩrĩrĩ, we ũretha rĩ, na ũrenda gũtongorio nĩ Ngai, ũndũ ũmwe ngwenda ũrore, rora mũndũ ũngĩ mwĩnyihia, rora mũndũ wĩna character ĩyo ya humility na kwĩnyihia, tondũ maũndũ maya mangĩ mothe rĩ, nĩ macenjagia. ona ũngĩtuĩka wĩ ũgũtongorio nĩ ũrĩa hana rĩ no arĩcenjia reke ngwĩre mwanjia kũgĩa twana matukũ magĩthia thia niĩ nĩ ngũririkana tondũ rĩu ndĩna tũbuĩ kabere ingĩonire mũndũ ena tũbuĩ ndonaga te hakuhĩ gũthiĩ ũyũ ha e hakuhĩ kumĩria rĩu nĩ hihi nĩ niĩ ndĩrona ũguo na matukũ mathiaga na ihenya ta rũheni ka magateng'era koguo rĩ ndũkarore maũndũ marĩa mahĩtũkaga ndũkarore maũndũ matarĩa rora values rora character etha mũndũ mwĩtigĩri ngai Etha mũndũ wĩhokete Ngai na ndũkũrigwo, na ningĩ rĩ, ona nĩ wega agĩkorwo ahana ũrĩa wendaga ahane, no ndũgatuĩke ũratongorio nĩ roots cia iciki ti njiganu. Hena values ta icio. Nawe eh, mũtumia tiga kũrora ũhoro ũhoro ũkoniĩ indo tu. Indo nĩ mũkũrĩma, Ngai nĩ aheanaga. Ona mũngĩkorwo mũtarĩ na mwakorwo mwĩ nacio rĩ, mũtigetĩkĩre gũtongorio nĩ indo. Rekei tũtongoragio nĩ Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. No rĩ we andũ ngũgwetete ngoiga atĩrĩrĩ, atĩ we mũthuri hĩndĩ ĩrĩa wendaga kũhikia mũtumia ũcio-rĩ, nĩwamwĩraga tũũndũ twega mũno, ũkamwandĩkĩra tũrũa. Akĩenda-rĩ, ona ndaiguire mũndũ ũngĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa marĩ ndũgũ, me ndũgũ makiuhana na mwendwa wake, mũthuri angĩathire kuga ũndũ arĩkĩrio nĩ mũtumia, oige atĩrĩ, ah tũrathiaga-rĩ, mũtumia akarĩkia, auga, nĩwona ũrĩa nyendete, ona nĩaramenya ũrĩa ndĩrenda kuga. fast forward maikarania mĩaka ikũmi angĩrĩkĩrio gaga no na ũyũ ndarĩ kĩndũ arekaga ndĩki nĩ kĩndũ kĩreke njui ũrĩa ndĩroiga karĩ gũkĩmenya wa mothe ũgacenjia tondũ nĩ ngĩrire box reke tuge atĩrĩrĩ atumia matihana ta ithuĩ niĩ ona ũngĩagwĩtire ũkĩnjĩra nĩ ũnyendete ndirĩ na thĩna mũno tondũ ndĩ mũndũrũme na nĩ mũĩ hakiri citũ ũrĩa ithondeketwo nĩ irĩ na ũtiganu no ningĩ atumia nĩ mendaga kwĩrwo ndũkahane mũndũrũme ũrĩa werirwo nĩ mũtumia wake atĩ ũĩ ndari ndari ndũnjĩraga nĩ ũnyendete rĩ ngai karĩ kĩ gwathire ma akĩmwĩra niĩ nĩndakwĩrire rĩmwe tũgĩũka kũhikania atĩ nĩngwendete ingĩgacenjia meciria nĩngareke ũmenye aca ũguo ti wega rĩmwe ti rĩiganu mwĩrage kaingĩ No ũkinyage mũciĩ gatene ta ũrĩa Royce Kimu ainaga akoiga, mũgĩe na kahinda, ũkamwĩra tugo twega. Na rĩrĩ, na ũmenye mũtumia waku-rĩ, nĩ ruga ĩrĩkũ aiguaga ya wendo. Tondũ ithuothe rĩ, ta rĩu rĩrĩa mwarĩrĩria rũthiomi rwa Gĩkũyũ, ona kwĩ mũndũ ũkũhingũrĩra ecirĩtie hihi nĩ araigua ũrĩa nguga e kũndũ ta bũrũri ũngĩ ta Nigeria acoke akore, ah, ũyũ ona ndiraigua arathogota ruga ĩrĩkũ. Mũndũ endaga kwarĩrio rũthiomi rũrĩa aiguaga. Ta rĩu nĩ he mũndũ ũrandutaga gĩcaina hanini, ta reke kwarĩrio gĩcaina njigue kana nĩ kũmenya ũrĩa ndĩroiga. Niĩ hau. Niĩ karoiga ũũ. Ah, ona ũraigua nĩ wanjigua no ndũranyita kĩndũ. Atĩrĩrĩ, arĩria mũtumia waku rũthiomi rũrĩa aiguaga. He mũndũ wekire research agĩka ũtu- ũ- ũtuĩria ũthuthuria akiuga atĩ he ruga ithano basic ingĩ i- i representĩte andũ othe iria maiguaga cia wendo na rĩu tu atumia tu ndĩ- ndĩrarĩrĩria atĩ ũrĩa mekwĩrwo ona athuri nĩ mendete kwaria ruga ici niĩ nĩ nyendete onawe nĩ wendete kwendwo gũtirĩ mũndũ ũtendete kwendwo hezendum nĩ atwĩrĩire agĩtwĩra ũguo ruga ĩmwe rĩ nĩ ya ciugo cia kanua Kũrĩ andũ lugha ĩrĩa maiguaga nĩ kwĩrwo ciugo njega, ũkamwĩra nĩ ngwendete mũno. Akorwo he kaũndũ arekire kega, gekĩrĩre mũno na ũgacokere mũno. Nĩ mũciĩ waku ũraka, nĩ kĩhiko gĩaku ũra strengthen, nĩ ciana ciaku ũreka wega hĩndĩ ĩrĩa ũramendera nyina. Kũguo rĩ, akorwo lugha yake nĩ ciugo rĩ, mwarĩrie ciugo cia wendo. Kũrĩ angĩ nao rĩ, ruga ĩrĩa maiguaga rĩ nĩ gũteithio tu mũndũ magĩka acts of service hĩndĩ ĩrĩa arathambia tũ indo rĩ onakorwo ndũgũthiĩ gũthambia eh, thaburia ya ngima rĩ to wĩikare hau ũkamũraga mwĩ nake na hau kicheni-inĩ mũkĩaragia ĩ mũgĩthungumuthaga mũgĩteretaga acio nao kũrĩ ruga ĩrĩa maiguaga nĩ hĩndĩ ĩrĩa marateithio tũ wĩra akorwo nĩ tũkuo arahũra bathi rĩ ona akorwo arahũra rĩrĩa twahũraga nayo ya makara rĩ we ndũmũkũnjagĩre O- nĩekuona na nĩekũigua wega

ndwĩke maũndũ marĩa me bata mũno tondũ gũkũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩũka na wĩra ũyũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩnderigitĩra no we no we wetereire no we ũngĩũruta tũtigane na asenari na mena andũ aingĩ na mabũrũri mangĩ maingĩ ma kũmarũmĩrĩra ndũrũmĩrĩre ũyũ waheirwo nĩ ngai na nĩ ũkaheana an account before the lord koguo wa mbere tũiga atĩrĩ kũrĩ andũ maiguaga ciugo kũrĩ angĩ makenagio nĩ gũteithio tũwĩra kũrĩ angĩ nao ĩ makenagio nĩ iheo Ũwamũrehera kĩheo nĩ aiguaga nĩ ũmwendete mũno. Andũ acio mendete iheo rĩ, to nginya ũthiĩ ũkamũgũrĩre TV kana ngari, ũngĩhota nĩ wega. No ningĩ ona ũngĩkorwo ũtarĩ na mbeca ũmũcorere kahũa ka ngoro wega ũguo ũmũrehere ge kĩheo rĩ, kana ũgĩikũrũka wone kahũa ka rose kega kana o kangĩ ũtue nĩ hau ũmũrehere rĩ, makenagio nĩ iheo ciothe. Ĩyo lugha ĩrĩa ĩiguaga, the first language of love nĩ nĩ iheo, presents. hihi wa kũiguaga ruga ĩyo nawe ũgetigĩra tondũ ũreciria nĩ maũndũ manene ona wathiĩ na hau thoko-inĩ ũgũre karĩa gatunda kamwe ka ĩpũ ũke ũmwĩte ĩpũ na ũmũnengere nĩ aigua wega menya mũtumia waku kana mũthuri waku aiguaga ruga ĩrĩkũ ũmwarĩrie yo haya nĩ twoiga ũhoro wa andũ arĩa maiguaga ciugo angĩ mendete gũteithio tũwĩra angĩ nĩ iheo mendete kũrĩ angĩ nao mendaga kĩndũ gĩtagwo quality time mendaga mũgĩe na mahinda mũthungumuthe eh, mũkorwo mwĩ hamwe quality time mũkanyi ũkamwĩra ũrĩa mũtindĩre ũgathikĩrĩria gĩkwĩra na ndũgathikĩrĩria ũmboekete wĩna remote ũgĩkaga ũguo thikĩrĩria haiya muma na ũcio reke ngwĩre ti we ũre to to nginya maũndũ mothe marĩa maragũkora makorwo nĩwe mara entertain onawe no wĩheane kĩhiko nĩ kwĩheana mũthikĩrĩrie no mũrie ciũria no kena wĩmenyerie gũkenio nĩ maũndũ marĩa mamũkenagia haya ruga ya gatano rĩ kũrĩ andũ angĩ maigua rango njĩrĩ maigua ya wendo rĩ ĩtagwo sense of touch na tondũ tũrathikĩrĩrio nĩ andũ othe nginya ciana ndikwenda kũmwĩra mũno no nĩ njũĩ sense of touch mũramenya maũndũ marĩa ĩngĩimbwo no to ũguo tu nĩ akenaga mũgĩthiĩ hihi mũgĩthiĩ gũtonyota kanitha-inĩ ũkamũnyita guoko ũguo kana mũkiumĩra handũ ũguo twende ona wathiĩ ũguo mwaranĩtie ũgakamũkuhĩrĩria ũguo akaigua wega mũno angĩkorwo language ya mũtumia waku kana mũthuri waku nĩ sense of touch mwarĩrie rũthiomi rũu ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ andũ aitũ rekei twake mĩciĩ itũ rekei twĩciranie wĩcirie mũtumia waku wĩcirie mũthuri waku wĩcirie ũhoro wa ciana ciaku gĩai na ihinda rĩa kwaria ũhoro wa ciana cianyu gĩai na ihinda rĩa courses mareka atĩa gĩai na ihinda rĩa kũrora homework ona korwo ndũraithĩria ithomo icio na science rĩ ĩtia homework reke tũkorwo tũrĩ athuri present mĩciĩ-inĩ itũ he ũngĩ wĩrĩga kũria mũtumia wake atĩ mwana akinyire itiri na mũtiranjĩra ũrera ũkotũraga kũ koguo rĩ korwo wĩ present

reke ngwĩre, wakorwo, na mũndũ ũcio Ngai akũheire no ũhotane nake gũkĩra mũndũ ũngĩ o wothe. Tiga kũrora na kũu nja ũkona ũrĩa nĩ arĩ mũtumia mwega mũno. The grass always looks greener over the fence. Mũndũ hĩndĩ ciothe onaga na kũu ta gwĩ kwega. No wakuhĩrĩria ho-rĩ, ũkona haiya, ona ti ma green ũrĩa ngwĩciragia. kũrĩ athuri ũngĩ neo onaga ta marĩaga itũra rĩa kwanyu ona ndũngĩnina wiki nake uge ngai ũyũ nao matũranagia atĩa no ũcio ngai akũheire no ũmũhote reke njuge atĩrĩrĩ no gũkorwo kwĩna moritũ makoretwo ho no andũ matigĩtũraga o hau ũngĩgwa rĩ ũkĩra wĩhure rũkũngũ and move forward reke tũrũĩrĩre bamĩrĩ citũ famĩlĩ nĩ ndathime famĩlĩ ciarũgama wega itũra nĩ rĩrũgamaga wega kanitha ũkarũgama wega bũrũri ũkarũgama wega ona uchumi ũkarũgama wega andũ menda famĩlĩ ciao ciana ciaku cithikĩrĩrie ciana ciaku cihe kahinda ciana ciaku ciere nĩ ũciendete tondũ maga kũigua maũndũ macio mũciĩ macokaga kũmaigua kũrĩ andũ arĩa matagĩrĩire rora rora wona changes ya ciana no reke njuge atĩrĩ mũngĩruta wĩra ũcio mwĩ hamwe inyuĩ erĩ nĩ ũhũthaga na nĩ ũthiaga wega kĩhiko nĩ gĩkĩrĩrwo kĩhiko nĩ wĩra mũritũ no nĩ ũrutaga wĩra na nyũmba citũ ciarũgama rĩtwa rĩa ngai nĩ rĩkũgocwo koguo rĩ reke ngwĩre we mũtumia ũranjigua na ũreke ngwĩre we mũthuri ũranjigua o ũmwe witũ ena wĩra tiga kuga nĩ ng'ania watũmire gũtiũ ĩĩ no gũkorwo nĩwe mũteithie nĩgetha nyũmba yanyu ĩrũgame na andũ marekanĩre nũ ũtahĩtĩtie nũ ũngĩikia ihiga rĩa mbere nũ ũtarĩ wahĩtia Mũrekani, na ndũgagĩtuĩke nĩ kamenyeri arathiĩ ũkahĩtia atĩ nĩ ũgakũrekerwo. Ĩhĩ, genuinely rĩu gĩ atĩrĩrĩ, I may have lost some time, no kuma haha, the rest of my future, the rest of my life will be good. Koguo ngũkorwo ndĩ mũthuri ũreciria ũhoro wa bamĩrĩ yake, ũrĩkinyaga mũciĩ gatene, na nĩ ngwĩtĩkia atĩ Ngai nĩ egũtũtheremia na arathime ciana citũ. Rekei tũhoe. We Ngai mwene hinya wothe, we gũtarĩ ũndũ ũkũremaga na ũndũ wĩ hitho-inĩ, nĩ twakũhoya Ngai atĩ ũrathime bamĩrĩ ĩno, rathima mũthuri ũyũ, rathima mũtumia ũyũ, rathima mũciĩ ũyũ, rathima ciana ici. Ngai marogacĩra, marotherema, no meke maũndũ mega na moturi, tondũ we Ngai nĩ ũtũraga muoyo. rĩtwa rĩaku ngai rĩrogocwo na rĩkumio mũno na nĩ wega-inĩ waku we mwathani na wa mũrũguo jesu kristo nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho ngai amũrathime na amũtũrie nĩ ndamwĩra o rĩngĩ njĩtagwo mũtungatĩri samuel kũng'ũ wa gĩcũhĩ eh, na hau nĩ ngwandĩka namba ciakwa cia thimũ na ngai amwĩke wega amuonekanĩre na mũtũre mũmwendete asanteni sana